E te tī, e te tā, nau mai ki tēnei hōtaka hou i runga i a Te Māwhai, te hōngere reo Māori i runga i a YouTube. Mō te kōnae tuatahi ka titiro tātou ki tētehi o ngā kēmu nui o te wā, ko Destiny. Ko ngā mahi e kite nei koutou nā koe anō i kapo i runga i taku PS4 hei mātakitaki mā koutou i a au e korero ana mō ngā āhuatanga o tēnei kēmu. Nō reira, kia tahuri atu ki te whakarāpopototanga o tēnei kēmu o Destiny. He kēmu mau pū a Destiny i waihangatia e Bungie, te kamupene nā rātou te kēmu Halo i hanga. I whakaterea tēnei kēmu i te marama o Mahuru i te tau 2014. Mō te taha ki te maramataka o Destiny ake, e whia kē nei ngā mano tau kua hipa. Ā, i roto i ngērā mano tau, i eke te ira tangata ki ngā kara matamata o Pitomata, kia puāwai mai ko te Golden Age. I eke te ira tangata ki te Golden Age nā ngā mere kara o tētehi whetūao tauiwi e kīia nei ko te Traveller, me tōna mauri me he koroumāramatanga. Engari i te taenga mai o tō te whetū ao hoariri, o te Darkness, i horongia tēnei Golden Age. Nāwai rā, kua mano tau ināianei e kohi puehu noa iho ana te ao, ā, kua tāmate haere te ira tangata. Nōu e tīmata ana ki te purei i a Destiny, kua tahuri atu ngā iwi morehu ki te kōkirikiri atu ki ngā tauā o te Darkness. Ka mutu, E ngana ana kia hoki anō te ao ki te oranga i mōhio ai e ngā tūpuna o te Golden Age. Koinei te ito o te pūrākau o Destiny. Ko koe tētehi toa o te Traveller. Ā, e kawē ana te korou māramatanga hei ngoi patu i ngā hoariri o te pai, kia eke anō ai te ao ki ngā keokeonga o te ira tangata. E whā ngā whetūao matua, ngā wāhi matua o Destiny. Ko Papatūānuku, Ko te marama, ko Tāwera me Matawhero. Ka mutu, ka hokihoki koe ki ngēnei whetū ao i te roanga o te kēmu. Mō te purei i tēnei kēmu, e toru ngā iwi hei whiriwhiri māu, e rua ngā iwi tangata, kotahi te iwi mīhini. Ko ngā iwi tangata ko ngā tangata taketake o te ao, arā human, me te iwi awoken. He iwi tēnei, I Puāwai mai, i muri i te horonga o te Golden Age. Ko te iwi mīhini, ko ngā Exos, arā, he tangata mīhini ēnei kua whai mōhiotanga. Hoi anō rā ko tētehi o ngā whiringa matua ko te momo, ko te kātū me kī o tōuna ake tangata. E toru ngēnei kātū whawhai, ko te Titan, te Hunter me te Warlock. Ko te Titan te ringa kaha o ngā tūranga e toru. Koia te ūpoko mārō, te waewae mārohirohi o ngā tūranga katoa. E rua ngā mōmō tū a te Titan, te Striker me ngōna āheinga patu i te hoariri, me te Defender, arā, ngōna āheinga katoa hei wawao, hei kaupare atu i ngā puhanga o te tangata. Ko te Hunter te toa nanakia e kirikawa ana ki ngā poua o Te Ātaarangi, ā, e mau ana ia i ngāna oka uira. Nō reira kia tūpato te tangata e pōngurunguru ana me ngēnei waewae parahutihuti. Ko ngā momo tū a te Hunter ko te Blade Dancer, arā, ka whawhai noa iho me ngāna oka uira, me te gunslinger, arā, e mau ana i tētehi pū rangatira kia pūhia te hoariri ki ngā hīhī o Tamanui-te-rā. Ko te Warlock te tohunga raweke i te kura huna o te kore. E ai ki a rātou, nō te kore te pitomata o te oranga. Ka mutu, e āhei ana te Warlock te rāwekeweke i ngā riaka o taua wāhi rā. E rua anō hoki ngōna momo tū, te voidwalker, arā, he tū karawhiuwhiu haere i te riaka o te kore tēnei, me te sunsinger, he whakakaha i te wairua o te warlock ki te mauri o Tamanui-te-rā, mā reira e kaha ake ai ngā āheinga o te warlock. Koinei pea te matua o tēnei kēmu, arā, ka whiriwhiri ana koe i te iwi me te kātū whawhai o tō tangata, Ka kotahi atu koe ki te whai i te pūrākau o Destiny, ki te kohikohi i ngā pū rerekē, ki te whakapakari i tō tangata me te ako i ngā tū rerekē a tō kā tū whawhai. Ko te pai o tēnei kēmu e mātua kitea ana i roto i ngā tikanga whawhai kua waihangatia e Bungie, arā, he maha ngā pū rerekē e taea ana e te tangata te whakamahi. Ka mutu, ko ngōna nekenekehanga e taunaki ana i ngā pū. Pēnei i ngā momo peke rerekē. E toru ngā reanga peke o ia kātū whawhai. He āhua ōrite te katoa engari ko tō te hunter peke, e kīa ana he blink. Arā, whakaarohia te tangata e kimo ana. Mō tētehi wā poto, kua kati ngā karu. Mō te peke blink e pērā ana. Ka peke, ka ngaro koe mō tētehi wā poto rawa. Kātahi ka puta mai anō. Koinei tētehi o ngā tino peke o te kēmu. Ko tō te Warlock me te Titan peke, ānō e rere ana te tangata mō tētehi wā. Ko te āhua o te Warlock me kī e hāro ana ia. Ko tō te Titan peke, e rere tonu ana ia. Waihoki, he kōkiri matua tō ia kātū. Ā, mā te whawhai a te tangata e whakaemiemi he riaka ki tētehi puna. Ka kī pohapoha ana taua puna riaka rā, ka taea e koe tō kōkiri matua te karawhiu. Hei tauira, mō te Titan, mehemea e tū ana koe hei striker, ko te kōkiri matua he meke nui, ka paku peke tō Titan kia mekehia rawatia te whenua, Kia rū te whenua. Ā, mehemea he tangata e tū tata ana ki te pū o tō meke, ka hinga rātou. Mehemea ka tū koe hei defender, ko tō kōkiri matua, ehake pea i te kōkiri, engari he ārai wawao, me he mirumiru nui e ārai atu ana i ngā matā pū. Nō reira, koinei ngētehi o ngā āhuatanga. I te mutunga iho, ki ngōku whakaaro, he rawe tēnei kēmu. Ka timata ana koe ki te purei, tēnā poroakingia te ao mō tētehi wā. Waihoki, kāore anō au kia kōrerotia te taha pakanga i waenga i ngā kaitākaro ake. Engari ki te pērā ka roa rawa tēnei kōnae. Hoi anō, me kī pēnei ahau, he kai reka atu anō tēnā e rata ai te tangata ki a Destiny. Kāti ake, hei whakatepe i konei, mehemea e ngākaunui ana koe ki ngā kēmu puhipuhi pēnei i a Halo, i a Battlefield, i a Call of Duty hoki, tēnā peka mai ki Destiny. Kāore e kore ka rata koe ki tēnei kēmu. Ka mutu, hoki mai ki te māwhai, kia mātaki anō i ngētehi kōnae e pā ana ki a Destiny me ngā kēmu rongonui o te wā. Haere ake nei ko tētehi kōnae purei mō Final Fantasy 15, i te mea kua putaina tētehi kēmu ririki e whakatauira ana te āhua o te kēmu. Waihoki i ngā wiki e haere ake nei, ka tīmata taku kōrero mō Game of Thrones, me taku whakaraupapa i ngā kōnae pūrongo mō taua hōtaka rongonui. Ka mutu, pēnā he whakaaro ngō koutou tēnā tuhia mai, engari kia reo Māori, kia reo rua rānei. Ki te kōrero Pākehā mai anahe, ka mukua. Nō reira, mehemea i pai ki a koe tēnei kōnae, tēnā matarekahia, waihoki, Manatuhia tēnei hongere kia mōhio ai koe hei āwhea iri ai ngā kōnae hou. Ko te māwhai tēnei e mihi atu ana ki te iwi o YouTube. Whāia ko tāu i ngākaunui ai, noho ora mai rā me ngā manaakitanga o te wāhi ngaro.